Wéinst verschiddene Grënn. De gréisste Grond ass natierlech, datt elo d'Semaine de la mobilité ass. An ech wollt elo kuerz, ganz kuerz am Résumé erklären, firwat, wie mir sinn a firwat mir iwwerhaapt hei sinn. Also ech hat jo 2019 d'Pétitioun 1321 gemaach wéinst dem Adapto. Well deemools den Här Bausch, de Minister, jo gemengt hat, den Adapto géif op kee Fall gratis ginn, am Kader vu senger neier Reform, wou e wollt maachen. An do hat, do hate mer spontan, hate mer eis direkt alleguer zesummefonnt. A mir haten dann eis Ekipp, du, mir sinn jo och dohinner komm a mir hunn direkt virun, dass mer iwwerhaapt an d'Chamber gehéiert gi goufen, hat den Här Minister da gemengt, okay, nee, dat tatsächlech, et gëtt elo gratis, dat hätt mer jo souwisou wëlles, et gëtt gratis. Bon, okay, super. Mir sinn dann awer an d'Chamber gaangen a mir hunn drop opmierksam gemaach, dass et divers Problemer mat der Reform, esou wéi hee sech dat virgestallt hat, géife ginn. An mee do schwätzt de Patrick e bëssen, wéi et elo am Moment ausgesäit, och mat der neier App an alles, dass dat net alles esou reibungslos geet, wéi si sech dat elo virstellen. Voilà, bon, dat mécht de Patrick da e bësse méi en détail. Voilà, an jo, do hu mer eis dann zesumme gesat an do hu mir ugefaangen, dann éischtens hu mer dann eng Internetsäit gemaach op Facebook, wou mir dann eis déi neisten Saachen ëmmer partagéieren, a mir hunn dann, wou mer ugefaangen hunn iwwerschwemmt ze ginn vun Uriff, vu Mailen, privat Messagen, wou d'Leit op eemol gesot hunn, mee dat klappt net, mir si Stonnen am Telefon, et hieft keen op, et klappt einfach näischt. Hëllef, dann hu mer dann och eng E-Mails-Adress gemaach fir eng eben d'Reklamatiounen opzefänken, fir emol ze kucken, wou de Schung dréckt. Ech wollt hei awer nach eng Kéier wierklech, wat mer wierklech um Häerzen ass, ass, dass ganz vill dobausse gezielt ginn ass vu ville Säiten, dass am Fong déi Reform eréischt komm ass, well mir déi Petitioun gemaach haten, well den Adaptolo gratis géif ginn, dofir déi Reform komm ass, wat am Fong Blödsinn ass, well déi Petitioun war, déi Reform war souwisou virgesinn, déi war schonn souwisou um gaangen an déi war. Ob mir elo déi Petitioun gemaach haten oder net, wär se souwisou komm, mam Ënnerscheed, dass den Adapto net gratis wier. Dat heescht, fir et doen, hätten d'Leit och nach misse bezuelen. Sou, dat wollt ech awer elo wierklech hei nach eng Kéier soen, well dat ass mer wierklech wichteg, well all Kéiers héiert een, wann iergendwéi Leit eppes soen dobaussen, gëtt ëmmer gesot, jo mee wär et, wär elo déi Petitioun net gewiescht, dann hätte mer elo net dee Schlamassel. Dat ass Blödsinn, dat ass net wouer. Sou, an dann wäert de Joël iech elo geschwënn och erklären am Fongol wat eis immens wichteg ass. Mir hunn elo eng Aktioun gestart, an de Joël wäert eis dat elo e bësse besser erziel erklären, wou mer am Fongol wollten eben drop, mat där Aktioun, wat mer wëllen do fäerdeg bréngen ass, dass d'Leit ebe gesinn, dass et net esou klappt a wee sinn déi Leit, déi kënnen decidéieren? Dat sinn eis Deputéiert, eis Ministeren, eis, eise Stat. An déi sollen dann am eigene Leibe erfuer, jo, erausfannen, wéi dat ass, wann een en Handicap ass an wann een keen Adapto méi huet, wann een deen ewechgeholl kritt a wann een den öffentlechen Transport muss huelen, deen, wou d'Einsto wierklech deemno wat een huet, einfach onméiglech ass vun A op B ze kommen, wann een en Handicap huet. An dofir menge mer, datt et wichteg ass, datt eis Politiker mol selwer gesi wéi et ass, wann een en Handicap ass, huet an, Muss dann vun A op B goen ouni Adapto mam sou gutt fonctionnéierden ëffentlechen Transport? Voilà, an ech ginn d'Wuert da lo einfach un de Joël weider, dee kann Iech lo am Detail dann d'Aktioun, oder de Jo, oder de Patrick, Patrick, okay, de Patrick, okay, pardon, Patrick. Jo, ech wëll dann eng Kéier op de Volet Adapto selwer zréckkommen. Bon, firwat ass den Adapto eigentlech do? Bon, et ass am Fong een Transport, dee, voilà, dee soll am Fong en Ausgläich si fir eben déi mangelnd Accessibilitéit am öffentlichen Transport. Ech mengen, mir si jo och fir Inklusioun, mee eigentlech, voilà, ass den Adarto 2007 als Nova-Bus an d'Liewe geruff ginn, Well Leit mat enger Behënnerung mangels Accessibilitéit eigentlech quasi doheem isoléiert bleiwen. A wéi gesot, dofir ass den Adapto an d'Liewe geruff ginn. A voilà, d'Politik huet 2007, dat krute mer och vun der Begrënnerin vum Nova-Bus bestätegt, deemools gouf nach gesot, jo, mee dat betrëfft jo nëmmen eng ganz kleng Quantitéit u Leit. An D'Politiker goufe mat de Joren iwwerrascht am Fong, voilà, wéi de, wéi de Besoin wierklech ass, datt et wierklech iwwert déi blann Persounen an iwwert d'Leit am Rollstull erausgeet, datt och vill eeler Leit an där Situatioun sinn. An, bon, et gi Statistike vu Weltbank an UNO an esou weider, déi, Déi soen, datt 10 bis 15 Prozent vun der Bevëlkerung vun enger Behënnerung betraff sinn. Dat heescht, dat sinn awer hei am Land 80, 90 dausend Leit. A voilà, dofir ass een Adapto am Fong ëmmer méi néideg ginn, oder ass, voilà, ass déi Demande vill méi grouss, wéi ëmmer gesot gëtt. An jo, da Dat Argument, mat deem d'Politiker gär kommen, datt dat kascht jo alles an dat kascht ëmmer méi an ëmmer méi. Jo, mee voilà, bon, dat ass d'Konsequenz vu verschlofener Accessibilitéit, soen ech mol. Voilà, a bon, fir elo op déi konkret Situatioun elo ze kommen, Bon, wéi gesot ass den Adapto zanter dem éischte Mäerz 2020 och gratis. Wat dann derbäi kënnt, et gëtt elo eng App fir den Adapto ze buchen. Déi éischt Versioun déi hat zimmlech vill Problemer. Bon, déi zweet Versioun ass reng vum techneschen hier zwar e bësse besser ausgeschafft, woubäi och do verschidden Hicken net ausbleiwen. Ech krut elo matgedeelt nach de Moien, datt voilà, datt d'Leit e Samschdeg e Bus fir haut sollte bestellen, deen awer net kruten. Jo, a wann een dann op d'Mobilitéitszentral urifft, dann kënnt de Problem, datt och do voilà, den Effectif largement ënnerbesat ass, respektiv, Well et iwwert déi selwecht Hotline wéi d'Mobilitéitszentral leeft, d'Buchung vum Adapto, jo, hänkt een dann mol gär eng hallef Stonn bis 45 Minutten an der Schlaang. A wann et dann zu engem konkrete Problem kënnt, datt de Bus ee vergiess huet oder een als blann Persoun op der Strooss steet an de Chauffeur, wéi mer dann och bericht Kruten hei an der Stad d'Avenue de la Gare net fënnt. Bon, wéi een sech do muss uleeë froen ech mech elo nach. Mee voilà, dat sinn eiser Problemer, déi eis bericht goufen. Jo, dann da steet een Domm do, wann ee vun der Mobilitéitszentral guer keng Äntwert kritt an de Chauffeur och guer net duerchkënnt. Dat heescht, dee. System ass esou guer net, nach guer net wierklech ausgeräift. Bon, et si wuel un der App selwer verschidde Kannerkränkten nogebessert, mee wéi gesot, et gëtt zanter annerhallwem Joer ëmmen ëm esou gepléischtert an voilà, et gëtt net strukturell Gehandelt. Do misst zum Beispill, jo, bei der Adapto-Zentral wierklech eng Telefonsnummer sinn, wou ee wierklech méi direkt duerchkënnt an der Mobilitéitszentral, wéi, voilà, et misst och, Jo, wéi gesot, an der App gesäit een elo och mol net méi, wat fir eng Firma een ofhuele kënnt, respektiv et gi leider nach ëmmer Chauffeuren, déi offensichtlech nach ni eppes vun engem Blannebengel an esou héieren hunn. Dat heescht, och do kënnt et zu Situatiounen, wou ech als blann Persoun anerer muss froen, hei wou steet elo iergend een Adapto-Bus oder sou, well de Chauffeur dann dra sëtzt oder wat weess ech. Vu Masken a vu Covid brauche mer scho guer net ze schwätzen. Bon, do ginn et Chauffeuren, déi, obwuel se mat An de vulnerabele Leit fueren, voilà, keng Masken un, hunn, jo, bon, dat ass elo nëmmen esou um Rand gesot, mee jo, wéi gesot, d'Problemer sinn nach zahlreich och, voilà, mat Akto selwer. Bon, wat elo den öffentlechen Transport selwer betrëfft, gëtt et och, voilà, net weder wäiss nach schwaarz, an dofir hu mer u sech déi Aktioun, gemaach, voilà, fir d'Deputéierten ze sensibiliséieren. Bon, dozou zielt de Joël Delvoye nach e bësse méi spéit, mee fir d'éischt erkläert d'Marie-Marthe Iech, voilà, wat et mat den de Konventiounen an esou op sech huet, mat der UN-Konventioun an dem theoretesche Volet. Firwat?
2011 huet och dunn endlech Lëtzebuerg d'UN-Konventioun fir déi behënnert Persounen ratifizéiert. Bon, et muss ee soen, déi besteet, déi UN-Konventioun ass 2006 vun der UN gestëmmt ginn, also huet Lëtzebuerg schonn nach bëssen sech Zäit gelooss. Mee wéi gesot, an och, mee Lëtzebuerg ass jo och an der, mat der Charte des droits fondamentaux vun der Unioun befaasst, also mat dran. An do st, an der Preambel, wëll ech just kuerz drop opmierksam maachen, an der Preambel vun der UN-Charte gëtt jo mol direkt gesot, dass et Absolut, och also a Persounen och an hirem Transport net däerfen diskriminéiert ginn. Dat heescht, da wëll ech domat soen, dass et keen Ënnerscheed tëschent méi muss behënnerten an net behënnerte Persounen däerf gemaat ginn an dass den Transport vun der un Säit d'Inklusioun esou betrëfft, dass all Moment esou all Accessibilitéit muss bestoen. An dat seet d'UN-Konventioun och nach eng Kéier ganz kloer am Artikel 9 iwwert d'Accessibilitéit, an dass eben, wéi gesot, d'Informatioun fir den Transport, besonnesch, wéi de Patrick, fir blann Leit muss garantéiert sinn, mee, wéi gesot, et zu all Moment muss méiglech sinn, dass et keen Ënnerscheed méi gemaat gëtt tëschent Persounen mat mat Behënnerung an Net-Behënnerung. An do kommen ech och op den Artikel, ups, op den Artikel 26 vun der Charte des droits fondamentaux vun der Unioun zréck. An et ass eis ganz wichteg, Dass opgehale gëtt ëmmer dat Wuert Inklusioun ze gebrauchen a soen, mir maachen alles dofir, an da gi kleng Barrièren nach ëmmer gesat. Oder et gëtt gesot, jo, mee mir sinn amgaang drun ze schaffen. Jo, et gëtt no Bedarf gehandelt. Ech ginn iech e klengt Beispill, Wann de Patrick giff bei mech wëlle Kaffi drénke kommen, an da giff e scho 5 mol riskéieren iwwerfuer ze ginn, well eben déi rout Luten net mat Signal sonore besat sinn, an och net mat Leitsträife fir blann Leit. Da gëtt vun der Gemeng Lëtzebuerg gesot, jo et gëtt no Bedarf gehandelt. Dat däerf 2021 mat der Ratifikatioun vun der UN a mat der Charte, europäescher Charte, net méi sinn. De Patrick huet genau esou gutt Recht wéi d'Anna, wéi de Marcel, wéi de Jang, wéi ech, ee bei deen aneren ze se fueren an deem Moment voulu, ouni mussen e Risk fir seng Gesondheet z'ënnerlafen. Bon, dat war mäin Deel iwwer déi theoretesch Aspekter vun der UN-Charte.
Merci. Majo, da wäert ech elo kuerz versichen, e puer Aspekter nach eng Kéier ze erläuteren, bevor mer iwwer eisen Projet, dee schonn ugekënnegt gouf, eeben wäert agoen. Ech hunn haut e bëssen Duebelkapen. Op der enger Säit sinn ech als eeben Responsabele vum DTH, vum Département des Travailleurs Handicapés, hei am Kollektiv an allengems representéieren ech awer och de Svein Graas, dee sech haut huet missen entschëllegen vun der ACAL, also vun de Busfuerer. An deen och ebe Member ass, also d'ACAL och Member ass vun dësem Kollektiv. Ech wäert also och e puer Problemer uschwätzen, déi elo haaptsächlech spezifesch ebe Leit betreffen, déi am Alldag den Adapto iwwerhaapt un d'Rulle bréngen, also dat heescht all déi Leit, déi als Chauffer do täteg sinn, wéi dann awer och nach generell ebe e puer Aspekter vun der Problematik, déi eise Kollektiv ebe elo scho säit iwwert annerhalleft Joer am Fong probéiert, dem Här Bausch no ze bréngen a verständlech ze maachen, datt eeben leider déi Reform, déi en do duerchgeboxt huet, net déi erwënschten Resultater huet, am Géigendeel, verschidde Leit do regelrecht ausgrenzt, déi fréier eigentlech iwwert den ale System awer konnten awer vum, vun der Mobilitéit profitéieren, wat haut net méi de Fall ass. Ech fänken da lo mol kuerz un, den Aspekt eeben vun den Buschaufferen ze représentéieren. Do ass et elo esou, säit d'Reform gemaach gouf, am Fong geholl zwee gréisser Changementer waren. Et war scho mol déi éischt grouss Modifikatioun, dat war dann eeben direkt virun annerhalleft Joer, den éischte Mäerz, meng ech war et, 2020, wou eeben am Fong geholl déi ganz organisatoresch Aart a Weis, wéi den Usager am Fong geholl seng Busse konnt reservéieren an da fueren, a Fro gestallt gouf an eben alles am Fong, d'Bestellungen vun de Bussen, alles huet missten iwwert iwwert d'Zentral, d'Mobilitéitszentral vun der Regierung fueren. Do gouf et schonn eng Rei Komplikatiounen fir d'Chaufferen, déi halt och natierlech einfach eng gewëssen wéi soll ech soen, jo, Gewunnesch haten mat hire Clienten an déi och woussten, wéi se op den een oder den aneren sollten agoen an eben einfach esou hir fest Fahrten haten an op eemol eben am Fong geholl vun Null u missten ufänken an eben sech do rëmkommandéieren hu misste loosse vun enger App, déi hinne sot, wou se wéi sollte fueren. Dëst ass awer elo zënter dem éischten August vun dësem Joer wesentlech méi schlëmm nach ginn, well säit dem éischten August, wou déi nei App dann elo an Kraaft getrieden ass, ass et och esou, datt d'Chaufferen absolut sech nëmmen nach däerfen am Rahme beweegen vun deenen, wat se op der App gesot kréien. Wat awer en Impakt och huet, datt se ganz genau gesot kréien, wou se sech mussen stellen, wa se elo zum Beispill mol grad keng Faart hunn. An dat mat sech bréngt, datt se munch, also net nëmmen munchmol, awer täglech op Parkinge geschéckt ginn, am Mitten vun nirgendwo, wou se och keng Méiglechkeet hunn, fir op d'Toilette ze goen oder fir sech mol séier ze restauréieren, eppes drénken oder z'iessen. well se dann regelrecht iergendwou an der Natur an enger, jo, op engem Parking abandonné dann do stinn, wou absolut keng sanitär Méiglechkeete sinn oder wou se och net kënne séier elo de Bus huelen, fir iergendwou fortzefueren, fir sech elo op enger Tankstell oder esou eppes zum Beispill drénken ze kafen. Soubal se net do stinn, wou d'EFF hinne seet, wou se ze stoen hätten, geet direkt en Alarm lass an si kréien direkt vum Ministère ugeruff. Also dat ass e richtege Flicage, kann een nennen, wat awer e groussen Impakt och huet, well et muss ee soen, et muss ee wëssen, datt Minibus-Chaufferen, contrairement zu den anere Chaufferen vu Linebussen oder Camion-Chaufferen oder hei oder do, D'Minibus-Chaufferen falen net ënnert dem Reglement 561, 2006, deen am Fong geholl alles regléiert, wéi en Dagesoflaf vun engem Chauffer sollt ausgesinn. Do ass zum Beispill ganz kloer geregelt an deem Reglement, datt e Chauffer no véier an hallef Stonne Faart muss 45 Minutte Paus kënne maachen, Paus, déi een dann esou ka gestalten, wéi een dat fir richteg empfënnt, fir eeben zum Beispill senge primäre Besoine nozegoen. Et ass och ganz kloer limitéiert op maximum 9 Stonnen Dag Amplitude, wou also ganz kloer e legalen Aarbechtskader existéiert, wat awer bei de Minibus-Chaufferen net de Fall ass, well si eeben net an deem Règlement, mat erageholl goufen, an et net selten ass, datt déi Amplituden hunn vu bis zu 13 Stonnen den Dag, wou se dann während deenen 13 Stonnen awer effektiv nëmmen 8 réellement bezuelt ginn an de Rescht vun der Zäit à disposition musse stoen. Virun der Changement vun där App, wou ech jo gesot hunn, säit dem éischten August war et esou, datt se zwar hu missten zur Verfügung stoen, awer gutt d'Méiglechkeet haten, wann dat op hirem Trajet méiglech war, beispillsweis bis heem ze fueren, an hu missten dann eeben einfach direkt reagéieren, falls se eeben eng Faart kritt haten. Oder si konnten beispillsweis och an de Schapp zeréckfuere vun der Firma a konnten dann zum Beispill de Bus Botzen. Dat gehéiert nämlech niewent deenen Aufgaben eben d'Leit ze féieren, si se och verantwortlech fir d'Ënnerhalung vun hirem Bus. Dat heescht, déi konnten dann während där Zäit, wou se direkt keng Faart hat, déi Woardezäit awer wéinegstens souvoll asetzen an notzen. Elo ass et awer esou, datt se ebe musse iergendwou stoen, wou se eben diktéiert kréien. Wat och en réigelgroussen Impakt huet fir zum Beispill all déi weiblech Mataarbechter. Den Adapto-Service huet ganz vill Fraen, déi do als Chauffer täteg sinn. An Dir kënnt Iech jo wuel denken, datt wann eng Fra iergendwou op engem verluerenen Parking do sëtzt an eventuell och nach grad seng Deeg huet, do véier Stonne muss stoen an net mol d'Méiglechkeet huet no sech ze kucken, Datt dat jo awer onwürdeg Konditioune sinn an datt dat awer eppes ass, wat hei am Land net dierft sinn. Leider ass et esou, datt bis elo all Interventioun, déi gemaach gouf vis-à-vis vum Ministère des Transports, fir déi Problemer unzeschwätzen, op d'Awouere gestouss sinn a sech do och net esou ausgesäit, wéi wann elo an den nächsten Wochen oder esou Wëllen do wier, fir do déi Situatioun ze verbesseren. Mir hunn och elo d'Situatioun, datt een och direkt schonn en Impakt ka feststellen, datt dat natierlech en Impakt och huet op d'Gesondheet an op d'Moral, soen ech emol, vun de Chaufferen. Mir haten elo schonn dëse Weekend déi éischt gréisser Kris. Normalerweis kann een duerch déi nei App de selwechten Dag eng Faart reservéieren. Dat heescht, wann ech elo als Usager Wëllt de Mëtten iergendwou hifueren, da kint ech elo mat menger App dann eben eng Faart reservéieren. Lo ass, war et esou, datt schonn ab Samsden de Mëtten et net méi méiglech war fir Méinden eng Faart ze reservéieren iwwert d'App. Natierlech hunn dann relativ vill Clienten direkt op d'Zentral ugeruff, d'Mobilitéitszentral ugeruff fir ze froen, wéi dat da méiglech wär, datt een elo net, also dat blockéiert hätt, fir Méinden nach iwwerhaapt Faarten ze reservéieren. Do war dann d'Äntwert koum, datt et leider net méi genuch Chauffere géife ginn, déi haut am Asaz kéinte sinn. Si kinnten nëmmen nach déi Faarten assuréieren, déi schonn am Virfeld reservéiert gi wiere fir Méinden, awer si kinnten net nach méi Faarten ophuelen, well d'Krankenscheiner sech exponentiv erhéicht hätten. Sou gesäit een also schonn, datt dat Ganzt natierlech en Impakt huet, wéi gesot, éischtens emol op d'Moral an d'Gesondheet vun de Fuerer, also vun de Chaufferen, an dann natierlech en direkten Impakt och herno op eis Usagéeën, déi jo dann hir Rendez-vouse mussen anhalen an net méi kënnen op Transportmëttelen zeréckgräifen, déi eigentlech dofir do sinn. Natierlech wäert dann, an do kommen ech dann éischter op den DTH dann elo, op also den Usager ze schwätzen, wäert dann den Här Bausch soen, jo, mä jo, et ass jo kee Problem, den öffentlechen Transport, deen, do hu mer esou vill investéiert, mir hunn elo bal nëmmen nach Niederflurbusse fueren, an et ass esou villes gemaach ginn um Niveau vun de Quaien an um Niveau vun iwwerhaupt d'Accessibilitéit, da sollen dach d'Leit eeben den öffentlechen Transport benotzen an net méi den Adapto benotzen. Wann dat natierlech déi Ausso vum Här Bausch giff stëmmen, da wär dat jo schéin, obwuel een och do muss präziséieren, datt egal wéi vill investéiert wäert ginn an egal wéi optimiséiert den öffentlechen Transport wäert ginn, et ëmmer wäerte Leit bleiwen, déi duerch hir Gravitéit vun hirer Behënnerung net aneschters kënnen, wéi misste mat engem spezialiséierten Transport wéi den Adapto sech ze deplacéieren. Fir all déi aneren ass et awer esou, datt eben dat schéint Bild, wat den Här Bausch iwwe gëtt vum öffentlechen Transport, leider der Realitéit net entsprécht. Wann een elo réischt d'Äntwert gesäit, déi d'lescht Woch vum Minister Bausch un den Här Clement, Suite vun enger Question parlementaire vum 16. September, kuckt, wéi dann den État des lieux wär vum vun den Arrêts de busen an esou weider duerch d'Land, wat d'Accessibilitéit betrëfft, muss ee feststellen, datt awer nach wierklech vill ze maachen ass. Zum Beispill op d'Fro, Wéi vill Busarrêtë goufen rollstullgerecht konzipiéiert? muss een dann liesen, datt nëmme 17 Prozent dovunner am Fong geholl der Norm vum Kasseler Bordstein entspriechen. 17 Prozent ass emol net e Fënneftel vun all den Arrêten duerch d'Land. Datt 13 Prozent nëmmen déi Mindestfläch vun ee Meter fofzeg Rotatiouns-, also Aire de rotation, respektéieren, datt een also mam Rollstull iwwerhaapt sech souzesoen gutt dréie kann, fir am Wénkel riicht an de Bus kënnen eranzeklammen zum Beispill. Also nëmmen 13 Prozent, dat ass net grad vill. Dann, bon, ok, kann ee soen, dat ass dann hurra, 45 Prozent hunn dann e Bushalteshaischen, also e Bushaltehaischen, wat accessibel ass. Wou ee sech dann ka soen, ok, dat kléngt dann vis-à-vis vun den aneren Zuelen e bësse besser, mee ech schwätzen awer vu Bushaltehaischen, dat ass nach net d'Léisung, fir kënne vun A no B ze kommen. Dann liest een och beispillsweis fir d'Leit déi Sehbehënnerungen hunn, dat nëmmen 7 Prozent iwwerhaapt Leitsträifen hunn. Dat sinn déi Sträifen déi een um Bueden huet fir datt d'Leit mat dem wäisse Bengel sech kënnen orientéieren. 7 Prozent! Bon, ech mengen déi Fro oder d'Äntwert hunn op all déi Fro déi kann ee sech um Internet eroflueden. Ech liese se elo net komplett vir, dat war elo nëmmen fir e puer Beispiller ze ginn. Do wou een awer wierklech gesäit, datt jo awer de reellen, wéi soll ech soen, Effort, dee muss gemaach ginn, nach wesentlech méi grouss ass wéi dat, wat scho geleescht gouf. An dann, wann een och dann kuckt, déi Niederflurbussen, déi ugeschaf goufen, jo, dat stëmmt, um Niveau vun der Stad Lëtzebuerg beispillsweis ass dat effektiv faktuell richtig, do kann een effektiv haaptsächlech op d'Niederflurbusse stoussen, Dann muss een awer och hoffen, datt een net en Arrêt huet, dee verréckelt gouf, well grad eng Baustell an der Stad ass, an Baustell ass näischt Seltenes an der Stad Lëtzebuerg, datt dann de Bushaltestell iergendwou verréckelt gouf op eng Plaz, wou dann eeben leider den Quai net de Normen entsprécht an een dann awer beim Ran oder Rausklammen awer seng Problemer kritt mam Rollstull. An da muss een och soen, datt trotz all deene Bussen, déi ugeschaaft goufen, een och hei an der Stad nach ëmmer gäre mol op Busse stéisst, déi vun deenen ale Busse sinn oder am Trabant sinn. A wann et da grad dee Bus ass, deen een dann sollt huelen, ma da steet een och do. An da kann ech elo grad eeben zum Beispill op de Projet kommen, dee mir am Fong geholl dann elo gestart hunn, Duerch déi all déi Fakten, déi mer elo och e bëssen opgezielt hunn, wou mer also ganz kloer kënnen noweisen, an net nëmmen aus dem Bauch eraus, well mir dat esou empfannen an fillen, mee dat sinn Zuelen, déi deelweis vum Minister selwer gi sinn, hu mer da geduecht, jo gutt, okay, wa keen op eis wëll héieren, da mussen d'Leit et villäicht emol spieren. An do hu mer e Bréifchen gemaach un eis Deputéierten an der Chamber. wou mer si dann gebieden hunn, ob se bereet wären, e klengt Experienz mat eis ze maachen, fir eben mol ze kucken, wéi si et empfannen, wéi accessibel oder net accessibel den öffentlichen Transport dann réellement wier. Dat natierlech, andeem se sech dann an d'Haut stiechen vun enger Persoun mat enger Behënnerung. An am Kloertext ass et esou, fir déi Leit, déi do sech bereet erkläert hunn, matzemaachen, an deelweis hu mer schonn och eng ganz Rei Leit, déi d'Experienz scho gemaach hunn, hu mer se dann entweder d'Ae verbonnen an e wäisse Bengel ginn, fir Blindheet ze simuléieren, aner Leit hu mer an e Rollstull gesat an dann hu mer aner Leit mat esou enger Orthese d'Been iergendwéi fixéiert, datt se Nummen och konnten quasi ee Been benotzen, also wéi eng Aart liicht Gehbehënnerung kruten der och nach Krätschen. An dann hu mer dann eben e Parcours mat hinne gemaach. Elo matgemaach hu mëttlerweil schonn d'Leit vun der Piratepartei, den Sven Clement an de Marc Goergen, Plus, bon, dat war éischter, well d'Interessen halt do war, eng Madamm Rebecca Lau, och vun de Piratepartei, déi am Zentrum täteg ass, also elo net direkt an der Chamber, an déi dann also deelweis am Rollstull, deelweis mat Gehbehënnerung, deelweis eebe blann, hu missten vun hirem Doheem bis op hir Aarbechtsplaz kommen. Dann hu matgemaach oder hunn Interesse gewisen och vun de Gréngen. Bei de Gréngen huet momentan den Här Carlo Back d'Experienz leschte Freiden gemaach, wou en dann e Parcours matgaangen ass vun eisen, vun eise Memberen, deen den Adapto wechgeholl krut, well en angeblech net behënnert genuch wär, soen ech elo mol, fir dierfte mam Adapto ze fueren. An säitdeem säitdeem en déi Qual ewechgeholl kritt huet, am Fong mol e richtege Parcours du combattant huet all Dag fir kënnen op seng Aarbecht ze kommen. Well wann een eben den Abri do ewechgeholl kritt, ass et net nëmmen, datt een net méi kann villäicht an de Kino goen oder net méi mat de Kollege freides owes kann eng Pizza iesse goen, mee dann ass et och esou, datt den Aarbechtswee mat a Fro gestallt ass, well ganz vill vun de Leit, déi den Adapter benotzen, huelen deen eben och fir hiren alldäglechen Wee op d'Aarbecht. An do hu mer da gemengt, vue que datt den Här Back eben och de President vun der Chamberskommissioun vun der Mobilitéit ass, datt et villäicht ganz sënnvoll wär, datt den Här Back dann eben dees Experienz kéint maache mat enger ähnlecher Behënnerung wéi eben den Här Eller, deen de Concernéierten ass vum Refus vum Adaptosquat eben. An do musse mer soen, datt d'Experienz ganz interessant war, well éischtens emol Ass de Här Back am Bus gefall? Dat ass genau dat, wat mir gesot haten. Et ass extrem net ongeféierlech fir eng Persoun, déi eeben eng Gehbehënnerung mat Gläichgewiichtsstéierungen huet an esou weider an esou fort, den öffentlechen Transport ze notzen. Dann hat den Här Back och net esou einfach, fir an de Bus eran erauszeklammen, obwuel et en Niederflurbus war, also am Fong e vun deene gudde Bussen. Mee ganz einfach well den Arrêt eben net déi gewënschte Bordstein huet déi eigentlech sollte sinn. An jo, en huet eis am Point herno ganz kloer Recht ginn, datt effektiv déi ganz Affär net esou einfach wär wéi ee sech dat kéint op éischte Anhieb denken. Emol versprache giff déi Saach mat weider un säi Parteikamerod dann mat op de Wee bréngen. Hoffe mer, datt dann do eppes passéiert. Weider Leit vun den Gréngen sinn awer nach interesséiert. Do hu mer dräi Leit, déi sech nach ugemellt hunn. Dat ass dann elo awer wäert dann an naher Zukunft dann eben och mat hinnen duerchgefouert ginn, wéi och d'Partei vun déi Lénk, déi zwee Chambersdeputéierten, déi sech gemellt hunn, déi interesséiert sinn matzemaachen, plus d'CSV, wou mer scho wëssen, datt d'Madame Martine Hansen mat Sécherheet wëll matmaachen, dann awer nach sécherlech zwee bis dräi weider Deputéierte vun der csv, déi och dës Experienz wëlle maachen. Déi ganz Experienz, déi gëtt awer net nëmmen am stille Kammerlein mat hinne gemaach. Mir filmen dat Ganzt. No jiddwer all Experienz gëtt och e klengen Interview mat dem concernéierten Deputéierte gemaach, wou mer dann eben e bëssen esou en Debriefing maache vun dëser Experienz. A mir wäerten am drëtten Dezember, den internationalen Dag vun de Behënnerten, dann am Fong geholl dat Endprodukt souzesoen dann eebe public maachen. Dat heescht, mir maachen ee grousse Film, wou mer dann am Fong geholl esou e bëssen déi verschidde Szenarioen, déi mer dann do erlieft hunn, mat den, ah jo, wou mer dann déi verschidde Szenarioen, déi mer do effektiv dann erlieft hunn, eeben esou zesumme montéieren an engem Film. Plus eben och puer wichteg Momenter vun den Aussoen, déi een am Interview vun den eenzele Politiker eben héieren huet. An dat gëtt dann ee grouse Film. An niewebäi maache mer awer och mat all eenzelen Interview, dee mer eben gefouert hunn mat den eenzele Kandidaten, Een separate klenge Film no mengem Interview wou d'Leit sech da kënnen au choix eroflueden op Youtube oder sou wann se deen dann wëlle kucken selon voilà den Interessen, ob se léiwer deen Deputéierten oder deen Deputéierte wëlle komplett dann lauschteren. Voilà, dat heescht bis den drëtten Dezember leeft also déi praktesch Experienz weider, wou mer dann elo een nom aneren vun deene Leit déi sech scho gemellt hunn, Déi bewäerten déi Szenarioen an d'Sensibiliséierungsaktioun eben duerchféieren mat hinnen. Dann awer wäerte mer elo och nach, wou elo Deputéierter sech scho ganz massiv ebe gemellt hunn, natierlech och nach ganz spezifesch eng Kéier un d'Ministere riichten. Eise Kiischt op dem Kuch wär natierlech, wann den Här Bausch selwer och Interessen hätt, fir dës Experienz matzëerliewen. An natierlech si mer och net elo, mir hunn, eisen Interessen ass net, datt et engem iergendeppes passéiert oder Schlëmmes iergendwéi widderfiert oder esou. Dat Ganzt ass och encadréiert, datt ëmmer eng Persoun, déi déi Behënnerung huet, déi do simuléiert gëtt, déi dobäi ass, als Expert quasi, fir e bëssen den Deputéierten oder Minister oder wéi och ëmmer eben e bëssen ze ënnerstëtzen, guidéieren, wéi en wat soll am beschten ugoen. Plus et ass och ëmmer eng, soen ech elo mol, valid Persoun dobäi vun eise Benevollen, ënner anerem de Jang, deen niewent mer sëtzt, oder d'Marie-Marthe oder aner vun eisen Assistenten, déi dann och de Parcours matmaachen, fir datt natierlech eng Hand unzepaken, fir esou Accidenter wéi dat mam Carlo Back natierlech ze evitéieren. Datt dat eben passéiert, datt ass halt eben passéiert, well et leider eben esou ass, datt et a sengem öffentlechen Transport heiansdo e bësse rabiat ugefuer gëtt oder gebremst gëtt oder hei oder do. A wann een dann net esou seng ganz Fäegkeeten huet, deen halt séier falen kann. An natierlech probéiere mer esou Situatiounen net ze provozéieren, éischter ze evitéieren. Mee et ass eben elo jo och passéiert. Voilà, an d'Hoffnung ass wierklech, datt duerch des Aktioun déi Leit, déi dann eben do d'Décideuren sinn, an der Chamber sëtzen, eben net nëmmen eng theoretesch Approche hunn zu dëser ganzer Thematik, awer duerch de Fait, datt se dat als eng, an enger Simulatioun e bëssen erlieft hunn, duerch hir eegen Erfahrung eben och e bësse méi Versteesdemech fir d'Situatioun kréien an halt dann eben och verstinn, datt esou laang eben d'Accessibilitéit am Allgemengen net garantéiert ass, an net nëmmen eben elo nummlum punkto, ob et elo en Nidderflurbus oder keen Nidderflurbus ass, mä och datt et ebe wichteg ass, datt de Wee vun doheem bis zum nächsten Arrêt de bus och muss accessibel gestalt sinn, datt de Quai muss accessibel gestalt ginn, datt eben och déi ganz Infrastruktur ronderëm muss stëmmen, datt réischt dann ee wierklech ka soen, elo kënne mer ufänken de Leit lues a lues, soen ech emol, de Privileeg, wéi si dat empfannen, well si gesinn dat jo als eng Aart Privileeg, datt een eben esou en Adapt do hätt, datt een eben réischt dann kann ufänken dat ofzebauen. A mir wëllen och ganz kloer hei präziséieren, mir sinn op kee Fall Fir jee gëtt en onendlecht Weiderféieren vun esou engem Service wéi en Adapto. Mir sinn eis bewosst, datt et verschidde Leit ginn, déi einfach ëmmer wäerten mussen op en Adapto zeréckgräifen, duerch hire Beförderungsgrad halt. Mee fir all déi aner si mer ganz kloer fir eng Inklusioun. Ech muss éierlech soen, ech si selwer hei zu Gaasperech, wou ech wunnen, an säit den Tram, säit et den Tram gëtt, an den Tram wierklech e gutt Beispill ass vun enger gudder Ëmsetzung, wat d'Inklusioun an d'Accessibilitéit betrëfft, sinn ech super glécklech kënne spontan einfach op an e Waggon eranzesprangen an dann einfach egal wou erëm rauszeklammen, do wou ech ebe muss oder wëll hin. An ech giff déi Fräiheet nimools méi wëlle mëssen. Nëmme fir op en Adapter missen zeréckgräifen. Mee dat ass och nëmmen dann eben eng Réussite, beim Tram ass et nämlech ganz kloer esou, well vun Ufank un bei der Conceptioun vum Tram concernéiert Leit an der Planung mat agebonne goufen an dat eben do déi verschidde Leit mat hire verschidde Behënnerunge mat konnten diskutéieren, mat konnten eben soen, wou ee misst oppassen, op wat ee misst oppassen. fir datt een elo och wierklech vun enger reeller Accessibilitéit kinnt geschwat ginn. An dat ass eben dat, wat mir mëssen an deem ganzen Niveau vun där Reform, wat den Adapto betrëfft, dat ass dat eben do de Ministère des Transports cavalier seul mécht an trotz all eis Interventiounen, sief et schrëftlech, sief et och souguer schonn deelweis Sitzungen, déi mer mat hinnen haten an esou, een esou d'Gefill huet, datt ee géif un enger Mauer schwätzen. Voilà, wann Der elo nach Froen hutt. Ah jo, nee, nach ee Punkt, effektiv, wat een och ganz kloer muss soen, an dat ass och eng gréisser Saach, déi ee sech muss d'Fro stellen, wéi dat kéint sinn, dat ass, datt een och muss feststellen, datt déi Leit, déi e Refus vum Adapto kritt hunn an déi sech da getraut hunn, fir e Recours ze maachen, Datt se dann komescherweis op ee Mol, falls se Détenteur vum Führerschäin sinn, d'Police virun der Dier stoen hunn, mat engem Arrêté ministériel oder grand-ducal, grand-ducal? ministériel, jo, sonndes mueres um 8, ënner anerem beim Här Eller, datt se mussen de Führerschäin direkt erofginn. An dat ass dann och paradox, Well si mussen dann de Führerschäin hir ginn, well angeeblech wären se net capabel ze fueren duerch hir Behënnerung. Awer komescherweis si se awer och net behënnert, fir datt se awer däerfen en Adapter benotzen. Awer dat ass dann esou eng Aart, an dat ass keen Eenzelfall, mir hunn elo zwar nëmmen een Dossier bei eis an der Abteilung, mir wëssen awer iwwer Avopoter an iwwer Medeziner, datt et eng Rei Fäll ginn, wou genau de selwechten Oflaf war,